Laimi kan kan ruahnak le uh, kan zumnak ah hin nihin ni tiang ah hin kan pa le kan u le pawl nih phung an rak thuk kan kan kan pu kan pi kan pu nih eh, nu nu cu phung an thuk in nu cu cum ding dar khuang cum ding hi ti bantuk ruahnak kha ni ni tiang khan minung tampi sin ah tang rih a tang rih nu cu cum ding dar khong cum ding hi ti bantuk phung kan rak nei chu mu nupi vak long saru to nu vak mi su saru pen chuat pi ko lai chu ui jo bantuk in hi ti bantuk ma chu nu bia in bia tu la hi ti bantuk kha bantuk pawl tete ti khan lai mi phun kan nunnak ah hin kan zumnak le kan biaknak le kan zumnak kan nun thungah khan kha bantuk atang tuk ri Kha bantuk a tang tukmi ruahnak kha nihin chathar generation pawl hi te ko ning kan fa le mino pawl nih kha bantuk a fak pin te kan ti lai kha bantuk ruahnak a tlau khawhnak te kha tampi in chim le phuan a herh vanimia hei ti ko ning eh nuva pakhat nih fanu lawng an neih cu a fanu man cu a nu le pa an thih tikah an nu le pa nih thi tiang in an kawlmi an thazang te kha an thisa in an hrinmi an fanu nih an ro te hmanh a co kho lo ka tena hun ruah khan a fak tuk ma ka ze in dah a rat ti cun tu nai ka ti mi hlan lio ruahnak ni khan ni hin ni tiang a kan khuh rih tikah hiti hi ka ti lo a kan a kan zual rih tikah kan ruahnak kha a pet kho ti lo cucaah cun nu kha tunai ka ti bantuk cun kan innchungkhar zong ah nu kha ai nu cu hi ti bantuk ma cun khuabawi tlangpi zong ah manvia kei cu ka ti theo thlatlar hong zong hakha hong zong ah khan khua nu khua pa nan ti da kai nu pakhat hmanh an kan tel lo a min lo in khua nu khua pa nan kan ti atu cu chan an et cang na seti ya su a hin chun tha zang in tuan chan si ti lo fim thiam nak in kole chung hi rian tuan a si chang tika nu le pa kha kan ni bom hau ti mi ruwa ta kha tam pi ro na hau chang pa ta chu khua nu khua pa nan ti khua pa pa po ni kan nu kha mun tha nan kan pek hau ka ti Asilo i pa pawl lila tu na kan nu cu a san an tlai lo cu zeipi pa zong an ti khawh lai lo nan kan ti peng ah khan cun nu kan i tel lo poh ah khan cun hmailei rianṭuannak ah khan a hma a kalmi kha miphun dang lakah pei kan nau ta peng ko lai zeituk hmanh ah miphun dang kan tluk lai lo nu le pa an i bawmh tikah khan pei pei ṭhanchonak le hunchonak cu tampi in a kai cu timi kha vai ka chin ton ni se se dan ka ban tu ka minung pakhat tong i tua kho se lo minung pakhat tong i tua kho se lo a bu pi kan pa an bik in lai pa pawl nih kharuana kan an thit ta ha lai pa pawl nih lai pa pawl nih kharuana ka thling in a

paya nu kha ze kan te lai asi kho thuk i ten kha an kan zuam nak thin lung kha ne na to lai zi akhat in chu chu tu hi chin leng council le chin leng chauza ni a dir pi kha kan kan ma nu pawl zong kha kan ma nu pawl ka zong kan thin lung le kan ruah nak kha abe pi tu pe ma ta chun kan in chung khar ta la kan khua kan ram ta la kan mi phun ta la kawl ram pumpalukpi ram pumpi ai aw tu kan si kho lo zongah inchungkhar tal ahcun keimah kan pa lawng si kho lo ka fapa le lawng si kho lo ka fanu le nu le kan tanti hau kan khua kan ram ah timi lungpu tete kha nu nih kan nei khawh nak ding ca kha nu zong nih khan kan i zuam hau i pa hrim hrim ne khan inchungkhar i in thau si pa pawl hrim zong nih khan nu kha ka bantuk hin an kan tuah nan kan tuah ve hau timi te zong kha hun chim kha duh khati hmunhma te nan kan pek zeitin sa ka ka ka te khan khi khan tuan ve tuah ke chim ve tuah ruat ve tuah tua ve tuah ti ti i a kan pe tu ding minung um lo a kan cun kan ma te tuah khawh si lo bali mia ni he na chin lo media ni he ma nam hun ka som keimah tein thinlung media chim ka duhe ti ning lo nan ka sawm lo le hmunhma nan ka pek lo le chan nan ka pek lo cun hi na ka tel ko lo ni na thinlung media nih nu pakhat a si ve i i tel ve se a siare ve mi chim ve se kan ram dothlennak ah nu kong ah chim ve se timi hmunhma le caan nan ka pek tikah ka siare ve mi ka siare mi te tampi ka chim kho bantuk khan laimi kan phoisi kip le laimi kan nunphung kan biaknak kip ah hin nu hi zakhat ah somnga kan i tel kho lo zakah te vawlei cung pi na au bi pi cu songthum ta hi cu i tel hna se ti vawlei cung pi ni au pi i ma cha cu nihin a bikin hun chim ri ka duh mi cu nu pawl hmunhma a kan petu le caan a kan petu le ṭuan ve tu ah chim ve tu ah ruat ve tu ah ṭial ve tu ah au ve tu ah a kan ti tu ding i bikin pa pawl kan si chin pa pawl le khan kha bantuk in hmunhma nan kan pek ah khan cun kan tok kan zawm khan kan i zuam kan i zuam ve lai atu a fim chan kan fa kan nau chan ah cun nu pawl i an rianṭuannak kha tampi a vun lang thluahmah lai. Atu zong ah Winci Hleili kan um. Winci Hleili chungah hin kei hi kan phu ning i biachim kam hang i chiamma i Winci Dr. Sharon a si. Ṭekatu ve sibawi bak hi kum sari le nga va kai ve lai cu ti a va kai. Ma khan CDM a tuah a za thu pi kha le tha un chia ji mo za thu pi kap chia tak ke tu si de ma rak to i atu hi he te khan pe ne khan chilen khong si ne khan ta hun kha pe pe ke chau ma yu un chi hun kan tuan piak tika minung ni kan thar bik bi chu kan poi kan nu poi kan vun chon kan dam ta lo de man to kho se to damnak lei ah he tikhat a vun kan ṭanpi tikah zei ka ti si lo winci palai li ah hin tu hi chama ji nih rian a ṭuan pi ko rua ti keimah ka hmuning hin ta ti nu si caah fak la ka ti hlau lo nu nu en i fak la ka ti hlau lo ma ca cu kan dam ta lo cu zei ban tak tuah kho lai lo ti min lungput thei khan ken kipa a hoi le he an ma chama ji hun tham po po hi khan Asiden betu ami sibawi te len tu na pyo le adeng an papa an tang ti in deng an taka he ti kan zeitin da kan i pe tlan ha lai ti khu an ruat khu an khang an tuai ni na hin ngan dam nak le hi akan hroi kho big mi win si pakhat asi ti in ka hmu ma kha tu keimah ka hmu ning si mu adang ni zan mu mu lo te lo nu a si ruangah khata khan a vun fak ka vun ka ti hlah lo keimah i ka hmuh ning pak le ka ruan ning kha i ti i kum khat chung kan ṭhut kan lian ka ka hung chim duh si ka chim duh bik mi cu nu pawl kha kha bantuk tete khat an man a mun ma cio an ti khawmi te kan hmunma kha kawlpiak hau kawlpiak in kha kan kawlpiak mi an ti khawmmi hmunma te ah khan hmunma kan pek hna can kan pek hna kan cun kan fanu le hi ni hi na hen tam pi ram ca miphun ca rian ṭuan kho ding tangka kawl khomi an tam tuk ve ko lai ti hi ka thinlung a um tuk cucaah cun ramleng a ummi pawl zong hi tunai ka ti bantuk cun kan fa kan nau nu pawl zong hi he ti kan vun i kirup u law se ti te khin dik chak deuh in pata si lawng khi bochan lo in pata si le lama khan cun nu bu chung um ve ko sihmanhsehlaw tunai taong palong ka hun chim kha taong palong nu pawl cu CSO ti ti ai phe khi a phoih lu phoih si ken kip ah khan nu kha kan thawn tuk tik caah atu zong hi ṭaang palang a time pin khan kong si nu i song nga ya khan nang kan tel tel ni si he a mun ma kan fa kan nau le song kan nu kha nu pawl kha kan mai kan i tel ve lo cun tangka tho le zong ah nu pawl nih tangka kan hal le pa in pa le pa tangka hal le a dang ngai cu maca cu nu pawl nih hal lei ka pi nu pawl kan vun tan deuh a khan cun te ka pi le vậy oh pha kal deuh ma cun atu ral tuk nak la bang ah hin cun nu hi pathian nih a kan pek mi ah hin khi dawtnak le zawnruahnak thinlung hi pathian nih pa nak in tam deuh kan pek Pacha tu ni hin ahin he tangka kawl hau tangka hal hau tangka kan kawl tikah se kan ti lai ka bantuk tua tikah khan nu pawl ni khan ka ti an vun tua le an vun an vun kawl an vun hal hna tikah khan te kan ti lai mi thin lungah khan rian a tuan deuh i a petu a ti khotu hna zong nih khan nu sin i an pek mi le nu sin in vale kan ti lai ka bantuk a hlu an khan bi te kha a petu an thinlung zongah khan arak tang deuh hrim lai ti chu ka ruat arak tang deuh hrim lai man bia kai hi ne pi ru akum nga ka bo bi thil ka hal mi ni ka po hi ke ma tok son te ka hal mi po po un chi po gan zung te a ka va ka di chu te chu ko khu a ram ma ti atok a zon te ka hal mi po po hi ka nga lo mi um lo Cucaah cun ka chim, oh, mai nu ka si caah a si lai. Nu pakhat a ne in ka va kal i cucu ka khua ah ka ram ah cute cu mipi nih an herh tuk ka timi te dang an ka pek lo mi um lo ve mai nu ka si caah a si lai timi khi ka thinlung han um tuk i ka thau tuk cucaah cun ka chim duh bikmi cu kan fanu le pawl ika mun in tapek kan duh na ramleng a phan mi kan fanu le tampi nen um mifim min thiam tampi kan nen um atu chan cu nu mino pawl nih tangka zong nan kawl kho nan nu le nan pa le pawl cu company zong dang lo rian nan tuan lai cu tipi zong cu nan hmu lai lo senan fim nak thiam nak i tangka kawl bi kan pa le cu a ting zong in thakhat a ting hmumi kan fale mino zong tampi nan um kho cucaah kan fanu le nan ning zong kha rak ṭang ve u group pakhat te zong mon an tuah lai silo le oh thinlung media zong man an i phon ve lai takin phon ve u law nu pawl kha thazang nei ngain ra kan ṭanpi u law kan dothletnak ah nu pawl kha ti kan vun ṭan deuh popo ah khan cun kan tei dak kha a rang deuh lai mual kan nei lai kan tha zong zong kha a thong deuh hrim hrim lai timi dong kha a hun chim ka duh ma ca cun vawlei cung mi fim pawl hna nih an tu cu te vawlei cung ah a sang bikmi university cu the inc an ti mi ta su vale chung a sang bik mi university chu in si a ti chu a sang bik mi university i a her bik mi professor a sang bik mi chu nu le si than ti si chim du mi chu nu chu vale chung university vialte lak a sang bik mi in chungkhar ah a fim bik mi si kan hau a thiam bik mi si kan hau a ngal bik mi zong si kan hau kama le tok son in ka ti long long a kan kan nu pawl nih khan kan miphunpi kha kan ṭhangpi lai i kan miphunpi i a phoisi kip ah khan kan nunphung ah khan nu pawl kha tampi kan lut kho lai i kannih khan a bikin nihin a kan herhbik bikmi kan ral tei khawhnak da ca dingah nu kan tazang kha tampi a chok lai tibi kha kei cu vun nolri ka duh nai zong nu bu pawl kha Ve CBC USA nubu pawl cung an ka lom ning hi ka lom tuk. Keimah meu timi winji ne in phaisa kha kan ni chu ral tuk nak deuh kan than tikah nu pawl i tuan er ni pia thai kha an man an rak tuan ti. Chinland Council ai nu pawl hi nu yan zapi te sa thum nei om ha ko. Ka vialte an her bau mi vialte zong kan rak pek ma. A dang hmunmah kenkip ah a harsami pawng kha anmah kungṭai bak an kal i thlan cam piak hna laksawng te an ṭhet hna i kun sawm thum hrawng kan kal Mizoram ah hin ram chungah mun kul hrawng cu an va kal rih ka ka cu ka zul kho hna lo thu in cacun ka chim dupi cu nu pawl kan thazang hi khon thiam le khon khon thiam le Zei kan te improve thiang ka biapi tu pakhat bang kan cun kan tuah kho lai lo. Ramleng phan mi kan fanu le vialte kan nu le vialte rak tang ve u lo phun khatte ah nu kha rak tang ve u lo kan ram do thlen naka fak pin tha zang chua ve chua ve u si a bikin media zong hi phil hrim la u si ni na chin du media kan fa le ni kan ta le ni kan tua pia media hin kan ralpa a tha zang vialte theih kan duh media hin a dotu kanmah kan tha zang zeite kan lo timi kha anmah nih media pawl nih khan thong an kan thanh nak mang lai kanmah le kanmah kan i thanh kho ti lai lo cucaah cun media zong kha tepek a herh zia ti zong kha ti kun chim chi ka duh i ka bia sau tuk sual lai ka chim khomi cu vial cu si se law ka lawm tuk